Insha Allah gaaf tokko abbaa argata ta'a. Asbaabaaf taabaa kadhachuu taajaa waggaan hin nammaa kun baatee dhuma jaha. Fakkaata durdaran gabaabbataa ta'a. Utuman beekamin as nurra naannaa umriin isa nu dagachiisee lakkaa. Barakaa keessa nuuf kaayaa maulaana yaa mootii olaanaa.

Ummata Muhammad ta'uu nu badhaase rahmataan erguusaa Qur'aanaan bayaanse nagaaf rahmata isaa itti dhangalaase ahliif saabaa isaanii taabi'oota taanse dhiiraaf dubartoota warra aktiifa baase kanneen gufuu daawaa gamtoomaan buqqaase. Warra diinii kanaaf waan qabu gabbaase kaan katabe gariin da'waadhaan tamsaase ka awwaardiyyaa ta'e dhiiga dhangalaase gargaarsa rabbiitiin dhalootaaf dabarsee dabalee dabalee raamatatti buuse rabbiin daandii jaraa deemuun bobbaase. Isatti kafaruu kan najaa nu baase madda quraana isaa tola nu baase. Qawlii isaatiin dhugaaf dharaddaan nu baase waan dabreef waan har'aa waan dhufuu gabaase nan faarsa rabbii kool qabee asaase. Warra kiifa baase ta'uu si kadhannaa yaa mootii olaanaa.

Amanuuf uumamne biyya duniyaa irratti amanuun harka kennuudha khaaliqatti waan qalbiin dhugumse arrabaan jedhamti laa ilaaha illallaan jennu laaftumatti walii galtee rabbiif gabricha jidduutti wal mallatteeffamu waliidha dubbittiin qalbiin ooyiruu imaanitti achirra dhaabamte. Biiroon guddaan isiidha achi eegalamte nufaamuu dhabuu ta'uudhaan walitti rakkoo bal'oo gaddaa gammachuu keessatti booji'amaa ta'uudha rabbi isaa biratti amannaa namaa naadha eeguu barbaachifti gabricha amma umriin duniyaarra jirutti rabbiin gabbaruudha jinni binsi marti jireenyarraa boriif nu barsiise amantiin. Amannaa rabbitti kananii olaanaa yaa mootii olaanaa. Ni'maan rabbiin guddaan nu barjoome keessa isa tokkicha omsuu nuuf kaa'e qalbii keessa kun filatamuudha hubadha abboleessa rabbitti amanuun qalbii tasgabbeessa. Yaadachiisuuf diddeebifne yoo dhageessanne maarka nu jiru yoo beekan bayeessa qalbiin toohida qubsiisi akki jabeessa hordoftoonni nabi har'aa fi kaleessa fagaatu dhiyaatu waliif obboleessa.

Rabbiin tokkichoomsuu Rabbitu nuu kenne kalimaa toohidaa kan nuti qabanne rahmata isaa keessa tola badhaafamne amaanaa imaanii baachuu filatamne karaa nabiyyichaa kan nuti hordofanne ballataa mul'ataa daandii daban qabne seera duniyaa akhiraa qur'aana simanne Amaanaa dachiin kun danda'een baadhanne nuti ilmaan namaa kee ballee fudhanne kun qooda ilaahin abbaa fedheef kenne harkaa qabna dilbii irra gameen dhumne qabeenya qabaataan argateen bitanne jabaan jabaa birree namarraan fudhanne irra caaltuu ni'maa toofe irratti beeyne. Yaa Rabbi diinii kana durisseen nuu kenne akka qalbiin keenyaa siifatti hin jenne ni'imaa kee nurkatti tiisuu si kadhanne nu sitti irkeeffanne rabbal aalamiina yaa mootii olaana obbola akhiraa fagoo dhiyoo teessu yaa dheeraa dubartii akkana dhageessu yaanni koo gabaabduun isin naaf hageessu. Amantiin ati of irratti qabdee teessu amantii toohidaan qalbii qulqulleessu rabbiif gabricha isaa walitti dhiyeessu gooftaa waan kallaqee hunda jiraachisu dachiisaa diriirsee waan uume baachisu jallaa fi qajeelaa obaasee nyaachisu ugaadha rabbii waa of hin gargaarsisu ibaadaan toohidaan malee galman geessu. waan ibaadaa kulli nu jalaa balleessu rabbiin nu haa tiksu isatti qindeessu shirkiin duniyaa akhiraa waan nama xiqqeessu dhokataa mul'ataa irraa nu haa fageessu isa tokkichoomsu hojiin mirkaneessu diinii duniyaa akhiraa muumina qopheessu amantii waan hamtuu irraa nama fageessu rabbitu si hin fedhe ittiin si milkeessuuf Amantii waan dabee dagalchee sirreessuuf funyoo obbolummaati walitti jabeessuuf jaalala imaaniiti walitti meessuuf burjinnata geessuuf irraa kee balamnaan yaa mootee olaanaa. Namni tokkichummaa rabbii qabu maal lafa waan uumame beeka waan jiraatuuf qaba milkii irraa borii argachuuf taaba. Rabbiif jecha argatee rabbiif jecha dhabaa isaaf jecha jaallata isaaf jecha jibba ardii rabbi rakkii diriirsuuf taaba inni kophaan jiru obboleewwan qaba obbolummaan diinii bu'uurri isaa jabaadha rabbiin tokkichoomsu irratti harka wal qaban ruuxin rabbiif jecha gamtoome wayya ba'a dureessi qabaataan sooressi jajjabaan.

Rabbiin keenya gaariin nuuf arjoome ni'imaa taane ummata nabii filatamaa nama seera duniyaa akhiraa qur'aanaan ergaman kan ergaan isaanii walgahu alamaa hoogganaa hooggantoota hundaafuu imaamaa ilaa yoomissaa isaaniin hoogganama duree qabsaa'otaa mirga waan uumamaa shafaa ummataa guyyatti qiyaamaa Gooftaan keenya rahmaan nu buuse isaan faana yaa mootii olaana. Hin taane ummata nabii akhiru zamaani irra haa jiraatu rahmanniif nagaani. Rabbiin bornu haa kaayyatu allaa isaanii. Jaallataa hordofnaan argatan imaanii waan beekan jaallatan abarru waa isaanii. Kuusamee tuulamee jira kitaabaanii. Jireenyaaf nama gargaara seenaan isaanii dhalootaaf guddina dargaggummaadhaani ergamuudhaan dura booda ergamuu isaanii wanni isaan hin taane hin jiru yaa ikwaani fakkeenyaaf seetu kan bira dabraafanii baadiyyaa tubbaraan daa'imummaadhaani horsiisee bulaadhaas daldalaas taanaanii bultiif abbaa manaati abbaadha silmaanii. Achitti wal geesse gara laafummaani leenjisaa dakkatti bulchu mootummaani hojjetaa hojjechiisa kallattii hundaani. Nuuf himte Aishaan ummu Abdallaani irraa jiraatu jaalalli rahmaani. Haalaa mallisaanii khuluqul qur'aani hayyu duree biyyaati hoogganummaadhaani.

Nama isaan hordofee qalbii tifee waaraa. Dhagahi waa'ee isaaniin xiqqoo sitti baaraa. Isaan jaarsa biyyaatti manguddoo waraaraa. Qondaala waraanaa lagaa dhiibuu gaaraa. Duree mujaahidaatti mo'aa jira fansaaraa. Dubartii biliiraa leenjisa waamaraan manarraa jalqabanii bultii ummataa jaaran.

Mallataa mul'ataa daban qabne daandii bu'uuri imaanii toohidaan jalqabdi laa shariika lahu gooftaan qabne qindii bu'uurri qajeellaan qajeelti waa hundee ayreen xiqqoo guddoo yoo as bu'aa qabdi yoo bu'uurriin tolinne martuu bu'aa dhabdi bakka kana beekuu qaba namni hundee. Qalbiin Rabbiin tokko ijoomsitu hin gammaddi bakka feete jiraattu waan gaarii kassabdi jezaanuti gaarii yoom lafatti baddi hubadhuun fayyaddi ful yaadachiifanna yaa mootii olaana alhamdulillahi faaruun Rabbiin mala kan nu buuse faana ergamaasaa jala ummatan argatiin akka jaraa laallaan kanan irra caalaa ta'uu barra silaa

Akka margaa lafaa namaasaaf tola waa gochuu qofaa miti toltuu yaaduun tola. Hayreedha bolola dhugumaa namannaan yaa mootee olaana. Islaamummaa rabbiin nu badhaase qabna gooftaa uumaa kawnee tokkicha tamanna.

Utuu ta'uu baanne silaa akkam taana eenyuun ajajamne eenyuun jala yaana silaa nuti sakkaa ta'uu hin qabne taana silaa waan uumamne follaallee dhamaana silaa nu saadugii rabbiif nabii taana galata isaa garuu amanne harkaa qabna rabbi si kadhanna nu milkeessi yaa mawlaanaa

Namni diinii qabu hin qabu waan nabee nurka jiraaf tarii hubatamuu dhabe amantii malaa inni lubbuu isaatti dhabe dhaggeeffadhu carraa rabbiin nu katabe amantii ilmi nabi nuhu dhabe irraa qabe amantii nabi ibraahim abbaa isaatti dhabe baroota meeqaa tamitti mee dadhabe dhugaan argu namni rabbi jasaa qabee. mukatuu gabbaruu qaaliqaa wallabe nabi muhammadiin kan seenaan katabe abbeeraa saanii abbaa xaaliffaatu dhabe kan rasuulaa wajjin bareedduu taabe qureeshiin nabiyyiif jecha saanas dhabe gaafa qadaan keenyaan du'uuf lubbuun qabe nabiin rabbii shaadaa kadhatee dadhabe Yoo rabbiin qoodini hin argatuuf dhabee rabbiin nuttas qabee sagalateeffannaa ee yaa mootii olaanaa. Ergamoota rabbiin ergate hunda keessa ummata Muhammad dhita ummataansa akhiraa osoo hin deemiin duniyaattuu badhaasa rasuulatti dhachuun jennata nu keessa. Hordoftoonni isaanii har'aa fi kaleessa mallattoodha qaba xiqqoon si odeessa zulmii irraa fagaata atleeda jabeessa hayriitti ajajamee waan hamtuurraa dheessa dhaamsa ergamaa rabbi hojii mirkaneessa jaalalaan jiraatee deema duniyaa keessa gararraa fagaata akkiitti of dhiyeessa hanga umriin isaa jirtu duniyaa keessa

Rabbii mu'mina isaan waa taasifatu warra waan uumame beekee tattaafatu addunyaarra taa'ee akhiraa jaalatu maqaa qofaan hafuu najaan waa baafatu warra akkee jireessuuf gamtoomee dhaabbatu ummata rabbumaaf jecha wal jaallatu warra walii galee aada wal hubatu kanneen khayrii jaraa dhaloonni dubbatu Daldala akhiraa nagadee buufatu rabbi ofii biratti ibaadaa kuufatu dhibee diinii duniyaa mala wal gaafatu kanneen khidmaa diinii gamtaan tattaafatu amruun bilmaaruufi hojiirra oolfatu jara waan isaan ajajan hojiirra oolfatu jara waan isaan dhorkan irraa fagaatu kanneen kalimaasaa ol qabuuf dhamaatu.

Sodaa kee nu kenne qalbii nu tahaari Ibaadaa kee irratti nu dheeressi umrii Tawbaadhaan nu faayi osoo hin seenne qabri Warra rakkoo duniyaa tarkaanfatu sabriin Haatimaa nu tolchi yaa mooticha gaari Duniyaatti hojii khayrii irratti nu gargaari Aakhiraa nu kaayi ollaa nama gaari Ganda Rasuul Amiin Nabiyyal Mukhtaari Araddaa saabotaa muhaajiraa bansaari Karaa jaraa deemuu irratti nu gargaari yaa Allah yaa bari kana si kadhanna yaa yaa mootii olaana. Yaa Rabbi waan sitti yakkine nu dhiisi badii keenya maraa guddoo fi xiqqoosi. Dhokataa mul'ataa si beeka kulleessi imaana nuu kennee qalbii keenya jiisi nurraa qaba duwwee shira jinniifinsi. Gamtoomaa nuu kennee nu tarkaanfachiisi. Fitnaa biyya duniyaarraa najaa nu baasi. Deebuu qalbii maaniidhaan nu baasi. Jaalalaan nu faayee jibbaa nurraa kaasi. Hojii khayri irratti umrii nu tursiisi. Yaa Rabbi obboleewwan wal nu jaallachiisi. Hakkee nuuf diriirsi diinii ol qabannaa yaa mootii olaana. Duniyaan hin dhaabbatu of duratti kaata kaleessarraa dhufee borutti dhiyaata. Dooniidha markaba geejjiba fakkaata uumaan rabbii hundeessee irra jiraata. Keessaa ilmi namaa kabajaa qabaata markabna abbaa qabaa yoom tola nu baata. Har'a jiraachuu qofa borgaafi dhiyaata. Hin dagatiin duniyaan kun bakka filmaata. Filachuun kan abbaati waa lama dhiyaata. Mana qajeelaa jallata hammaata. Namuu bakkatti buuni qaba feermaata. Kaan dhumaa kaan dhufaa taraa waliif laata. Rabbitti amanoon dhiyoom qabaata gariin dhaga'uuf fagootti sodaata martuunuma deema burgaa fi jiraata gaafii jennaan gariif waan laaftuu fakkaata lakkii laafaa miti dubbiin ni jabaata laalaa zaaba kufrii eenyutu baadhata baachuu miti dhaggeeffachuu nuun ammaata hundinuu fermaataatti bu'aa yeroon dhumnaan yaa mootii olaana. Duniyaan bakka filmaan itti gaggeeffamu waa lama nuuf kaa'ee gooftichi hakiimu filachuun kan abbaati ilaala dunama. Duniyaan bakka silaa of barbaaddatamu eessaan dhufe maafan dhufe gaafatamu eenyutu na fide jechuun qoratamu maaliif anumame of qiyyaafatamu. Bara kamin ta'an bakka itti yaadamu kan addaan nu baasu gooftichi hakiimu akka dhalli namaa dhaga'ee gorfamu ambiyoota kumaatamaan lakkaa'amu tokkichummaa rabbii barsiisuuf ergamuun aliimuun hakiimu rabbil aalamiina yaa mootee olaana. Duniyaan imaltuudha nuti musaafira deemaa dhufte deemaa jirti fuula dura kaan baasaa kaan buusaa deemti qaxxaamura kalees hin deebi'u har'atu nurka jira har'is dabruuf deemaa burus guyyaa bira daqiiqaadhaan umriin keenya nurraa muraa bakkatti nu buuftu qabdi gandaa kira. Har'aaf yookaan amma bataatus numa jirra. Warra waan jiraatuuf beeku addunyaarraa ta'u of yaadannaan nuuf tola akiraan. Ajinnu maal fuune dhayna rabbiin biraa. Rabbiin keenya gaariin nuuf arjoomee jira. Laa ilaaha illallah nuuf kaa'e qalbiirraa. Qabeenya waan duniyaan kun qabdu ofirraa. jiru hunda jaala maalummaa isaa barraan seerri rabbii quraanni harka keenya jira waan taamee dabreef ta'u fuula dura achi keessa jira keessattu barbaanna yaa mootii olaana ilaahii anta yaa mawlaana ibsi malee maal keenyaan nuttaana

Faguuttiin barbaaddu waliin jirta ganda jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda beekanii baqachuuf wallaaluu wal addaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa qabda namni waan uumame honga hin babbada warri badu silas waan fedhe abbada rabbi isa uume dhiisee uumamaaf sagada waan gaddan gammada waan gammadan gadda har'a hiree qabda kun yaadachiifannaa yaa mootee olaanaa. Akka ilmi namaa waan uumameef baruu rabbiin tokkichoomse isa qofa gabbaruuf qalbiin ilma namaa toohidaan qaharuuf nuuf erge ilaahi nabiyya almuktaaru rakkoo duniyaa akhiraa ummata baraaruuf akhlaaqa diigamee qur'aanaan ijaaruuf ummata amanee jennataan basharuuf warra akkii mormes akka of kasaaru barsiisaa agarsiisaa daawwitii arraa baruu

Ijibeen daldaluu jecha isaan jijjiiru qotee bulaan daangaa namaan qaxxaamuru yeroon akkas jedhu naaf hubadhaa garuu amantiitu akkasii kan hin jechaa jiru malee hordoftoonni hunda akkas jedhee himaan jiru fakkeessaan gowwoomsaan kan bakkayyuu jiru maqaa islaamaa baatee mi'aat barabbiru.

Hojii isaatu ragaadha dubbachuun barbaadu imalli isaa fagoodha rajjibna humangadu milkii duniyaa akhiraa ta'e wanni inni barbaadu yoo duniyaa nagadu yoo soomee sagadu yoo deemu yoo taa'u yoo rabbiin hammadu jireenyi isaa kullee wama waa fayyadu nama miidhu namnis miidhamuun barbaadu kanaaf uumaa rabbii martirraa gammadu. Kun hojii islaamummaan hundarraa barbaadu jazaan isaan badu rabbiif jecha taanaan yaa mootee olaana warra rabbiif jecha obbolaa walii ta'u burgaa addisaa ishee jalatti wal ga'u galmi keenya guddaa maqaan kee ol ta'u hanga ilmi namaa rakkoo jalaa ba'u ummata isaa diiniitiif sababa ta'u warra kalimaa kee ol qabuuf dhama'u umma caayaan diinii addunyaa wal ga'u si kadhanna mootummaa kee sitta ta'u warra nasriif karaa saaqu waan danda'u ummata gamtoomee gumii ofii ba'u taaba kajeellaa rabbittiin nu haga'u maqaa kee gaggaarii sana sitta ta'u Faatimaa nu tolchi gaafa guyyaan ga'u Ajaan keenya nagaan fuula kan kee ga'u Lanuu farjoome khayrii kadhanne hundaa'u Rabbiin nu haa dhaga'u kajeelaa kadhannaa Yaa mootii olaanaa Muuminaa kiikaa hanga duniyaa jiraatu Heeraaf seera islaamaati jireenyi isaa guutuun